Dawtmi fanu fapa vialte hna, atu bantukin Christmas thla rak chuah a zarkhatnak ah ITM thawngṭha chimnak program ah caanṭha nan ka pek ve caah lunglawmhnak tampi ka ngei. Atu bantukin caan a tlaitu kan upale nih caan nan ka pekmi si i nan cungah kai lawm tuk ti kha van chim hmasa ka duh. Tu bantuk Christmas caan ahcun khua le ram kan ngaih hi a zual. Kan chuahnak kan Bethlehem kan timi cu kan khua hna kha a si. Hi bantuk lio caan ahcun hlan kan lo lio i Thau khua hna i Christmas hna lunglawm tein ngaknu tlangval hna kan rak hmanṭi lio kha thinlung ah a cam peng i kan philh kho bal lo. Khuami vialte kan i ngai hna i hmun kip ka kip ah ummi khuami vialte Pathian nih lam in hruai cio hna seh law tiah Bawi Khrih min in nan kut kan tlaih hna. Tu caan ah thawngṭha chim dingin kai thimmi cu Luka a ngan pahnih caang hlei khatnak a si. Kan rel colh lai. Tuzan hrimhrim ah hin David khua chungah nan khamhtu kha a chuak cang, Khrih Bawipa cu. Pathian nih kan Cathiang relmi thluachuah van duhnak kan pekpiak ko seh. Nikum Christmas December kha cu nuam tuk in kan hmang i keimah pumpak zong kai lawmh tukmi cu October thla ah khan October thla dih lai te ah khan Israel ram ah ka Khrihfabu cheukhat hna he kan va tlawng. Cu bantuk i kan va tlawn tikah cun Israel ram ah Khrih a chuahnak hmun, cucu a lennak hmun hna kan va kal i kai lawm tuk i Cucu kan rak kir tik zongah hin Christmas hla ka rak phuah. Aa maw Bethlehem tiah Bethlehem kha Khrih a chuahnak kha hla ka phuah i a sak zong kan rak sak i a ṭha zong a ṭha ngaimi si. I keimah pumpak zong kha kai lawm tuk i nikum Christmas kha cu ka philh khawh lomi Christmas a si. a hmunhma a sining vialte kan len kan kalh cah khan rak si. Hi tukum Christmas tu cu atu bantuk COVID-19 bualrai ruangah Christmas zong tuah kho dawh kan si ti lo i ngaih a chia hringhran ko. Atu bantukin online in Pathian thangthatnak lawng hi second Christmas a si ko rua lai ti hi Kan ti ko lai, zeicahtiah thlarha chungah kan lut cang i hi chungah vawlei cungah mi tampi zong an thimi an um. Cucun zawtnak fak tuk nih a vun kan ṭuan i kanmah lak zong ah hin zawtnak fak tuk in a hung tlun tikah mualpho ngai in Saivung Lian, Hannah pa hna cu a um tikah tu zong hi sizung ah a um ko rih i A tam lei lam a panh cah kan hna tu a hung ngam. Mikip nih thla an campiak, thlacampiaktu tampi an ngei i kan a lawm. Atu bantuk tein amah zong damtling tein khawhnak hnga dingah thlacamnak in rak bawm cio u ti zong kha hika hin cah kan duh hna. Hi bantuk in zawtnak a hung um i Atu lebang ahcun zawtnak hi cuhlannak hman a karh a hongrang deuh. Lekha caah khan kannih kan Khrihfabu Chin Baptist Mission Church, Washington, DC zongah hin October le November cu pumhnak kha minung sawmruk hrawnghrang in kan tuah khawh nain atu ahcun zawtnak a karh tuk ruangah kan biakinn zong kan van khar ve ṭhan i Kum thar tiang hi cu biakinn phan loin um ko si tiah kan ti. Khrihfabu cawlcanghnak program vialte i ton kha cu zawtnak i chawnh ding a si caah kan khar dih i a ton zong a ton lo dingin biakhiahnak kan tuah cang i online tu in atu bantuk internet service tu hin Pathian thangṭhatnak ngei ve ding kan si. Lekha caah khan hi bantukin kan vulei ah thil a cangmi nih kan ruah lo pipi in minung kan nunnak kha thinphang thlalau tuk in a kan tuah caah hin tukum Christmas cu i hmu tong lo in hawihem an hmu tong lo in mah inn te cio lawng in um ding dawh in kan um cang caah hin ngaih zong a chia tuk i lung a nuam lo taktak ko. I atu thawngṭha chim awkah ka van duhmi cu Pathian cu Jesuh Khrih in minung ah cang i a hung kan leng timi hmasa chim ka duh. Khrih chuahnak hmun kan phan tikah hin Khrih nih khi zeitin in dah vawlei ah a hawn i zeitin dah minung a hung can i a kan len timi hi a fiang tuk in ka theih. Cucu zeicah a si tiah Johan Thawngṭha kan rel tikah a ngan pakhat caang hleilinak kan rel ahcun bia cu minung a cang i kan lakah khua a rung sa tiah a ti. le cucu bia minung a cangmi cu kan Bawipa Jesuh Khrih kha si. Pathian cu minung a ai cang i kannih misual mi khamh awkah vawlei a ra i kannih kha vailam cung a har bikmi thihnak in nunnak zungzal nunnak a kan pek caah khan cuticun Jesuh Khrih cu vawlei ah kum thum a Pa Pathian rian a hung ṭuannak a si. Le kan Bawipa Jesuh Khrih hi A miphun hawi kan ti ko lai. Judah miphun in Mary le Josef sinin hrinmi a si ko nain Judah mipi nih hin Messiah ah an pom kho lo. An pom lonak a ruang cu hitihin Messiah kong an zumhning a si. Biakinn pathumnak hi a sak ṭhan lai tiah an rak ruah. Solomon ṭhempal kha rak rawk, cu hnuah Herod nih a remh ṭhan, a rawk ṭhan, atu ṭhempal um ti lo. A pathumnak ṭhempal hi Ezekiel sawmthum sarih kul ruk kul riat i a chim bantuk khan anmah an zumhmi Messiah nih cu a sak ṭhan lai tiah an ruah. Cucun Judah mi vialte cu Israel ram ah khan a bawmh dih hna lai timi kha Isaiah a ngan sawmli pathum caan nga caangruknak chirhchan in an zuh fawn. Cucun vulei a daihter lai, raldohnak um ti lai lo tiah an zumh. Cucu profet Isaiah a ngan pahnih caanglinak kha chirhchan a si. Cucun Israel Pathian cu miphun kip nih an hngalh lai, miphun kip cu pakhat ah a komh hna lai, a pumh dih hna lai ti kha Zekhariah a ngan hleili caan kuanak hmang khan anmah nih an zumhmi Messiah cu an ruah. Kan Bawipa Jesuh Khrih vawlei a rat lioah hin khuaruahhar thil tampi a tuah ko nain minung nih tuah khawh lomi thil tampi a tuah ko nain anmah an zumhmi Messiah cu phunli in hitin a si awk a si timi kha Pumsa taktak in a tuah lo tikah khakha Judah mi nih Messiah an timi cu kan Bawipa Jesuh Khrih kan Messiah kan timi hi a si lo tiin an ti i an pom khawh lonak a si i Messiah an hngak ko. Cucaah hika zawn ah kannih nih cun Zeitindah kan Bawipa Jesuh Khrih cu Messiah tiah kan pom ve? Kannih nih cun kan pom, zeicahtiah kan pom i kan zumh i kan Bawipa Jesuh Khrih cu Messiah i kan cohlan venak cu a bik in kanmah pumpak, keimah pumpak zong Israel ram i ka tlawn tikah khan Jesuh Khrih nih a tlonlennak hmunhma vialte kha Kan va kal i a chuahnak Bethlehem ah kan kal tikah a chuahnak Bethlehem cu Armenian Khrihfabu pawl nih inn lianpi an sak i a chung i cawkuang le an rak tlunnak zong kha ṭha tein dawh tein an tuah i vawleicung ah hmun kip ah kip Khrihfami vialte nih an rak leng i an rak zoh i kannih ve zong kan va kal i cuka hmun ah cun kan Bawipa Jesuh Khrih cu kan va biak ve. A chuahnak cawrawl einak kuang an thlimnak te ahcun kannih zong thla kan va cam ve. Cu hnu ahcun a ṭhannak Nazareth ah kan kal. Nazareth cu Jerusalem a chaklei a si, Judah ram a chaklei a si i Galilee peng ah a si. Galilee peng ah Nazareth cu Khai lio cun khuafate minung zathum hrawnghrang te umnak a si. Le cuka hmun ah Jesuh Khrih cu a ṭhang i cu Jesuh Khrih a ṭhannak le a nu le pa Mary le Josef an umnak ah cun inn lianpi biakinn lianpi an sak. Cuka hmun zong kan va kal, thla kan cam. Cucun Vanmi Thiang nih Mary kha Thlarau thiang in fan a pawi lai tiah an rak chimhnak hmun zong kha inn lianpi an sak ṭhan cu Nazareth khua ṭhiamṭhiam ah cun si. Atu ahcun Nazareth khua inn tlawmte simi minung zathum hrawnghrang an rak umnak khuate kha Galilee peng ah khan khua lian cem a cang i minung thong sawm sarih hrawng an um cang, Israel ram dirhmun ah cun khua lian taktak ah a cang. Le cucaah hi bantukin a sining vialte kan va kal i kan va hmuh tik le Galilee peng i kan kal i Jesuh Khrih nih rian a ṭuannak vialte hmuh tikah hin khi thinlung in kan Bawipa a ra mu, thinlung in Jesuh Khrih kan caah vawlei a ra mu ti hi a hong fiang thuam ah Thawngṭha pali i Jesuh Khrih kong a ṭialmi le amah nih a chimmi vialte cu cuka hmun ah ca rianṭuannak a si tikah khan a fiang tuk in a lang. Le cucu Galilee peng i kan van kal tikah Galilee rili cu rili kang ngai a si i nitlak lei le a thlanglei le a chaklei cu hmun ṭha, hmun zau a si. A bik in nitlaklei kam Galilee rilkam thluan vialte hi hmun ṭha in a um i lo tuahnak a ṭha i dum tuahnak a ṭha i thlaicing an cing, oliv kung te hna an cing, banhla te hna an cing, ti bantuk khan a phunphun an cin i cucaah cun cinthlaknak hmun kha a rak ṭha tuk. Cucun Galilee ri nih khan nga kha tlaih ding tam tuk a um fawn i nga kha tampi an tlaih tikah Peter te le zultu dang pawl hna zong kha Galilee ngatlai pawl khan rak si, Jesuh Khrih nih khan a auh hna kha si. Cucaah cun cuka hmun ah ngan rak tlaihnak le thlichia hrannak hmun zong kha Galilee rili ṭhiamṭhiam si, Jesuh nih thlichia hrangmi zong a daihternak kha Galilee rili cu a si. Cacun cu Galilee rili ah cun Jesuh Khrih a zultu hna zanlei i mipi hna sinah thawngṭha chim hnu i a khatlei ral an kal tawnnak Galilee ṭhiamṭhiam ah cun kannih zong tilawng in kan kal in kan i ci ve. Le kha bantukin Jesuh Khrih tlonlennak hmun cu kan va kal i cucun Jesuh Khrih na rak citmi tilawng a phek zong kha Indianpi cu kaa hmun an sakmi ahcun hihi amah bak a si tiin an chiah i Jesuh Khrih cu Galilee ah thawngṭha chimnak a Pa Pathian rian a ṭuannak kha fiang tein hmuh khawh a si. Le cuka ah cun kan Bawipa Jesuh Khrih cu Galilee peng ah cun hmun ṭha tuk si tikah khua khat ah khan an um hna i khuakip ah cun kal in thawngṭha chim i a hmunhma le rem le cucaah mikip nih mi tampi nih a thongthong an an zulh i cucun thawngṭha chim i Galilee peng ah cun Jesuh Khrih nih hin Nazareth kha thawngṭha chimnak ah hmang loin Kapernaum timi kha thawngṭha chimnak hmun ah ai hman caah cuka Kapernaum khua cu kan va kal tikah The Ṭhawng of Jesus an ti. Cuticun sanbawi an tar i Kapernaum khua cu Jesuh Khrih nih khan cuka hmun ah cun thawngṭha a chim i cuka hmun ah cun a um i thawngṭha chim khawh tak khan ai dinh tawnnak a si, khua ai sermi a si. Cuka hmun ah cun Peter zong a nupi i a nu kha a zawt tikah Jesuh Khrih nih an inn i an va kal tikah khan a damter i damnak a pek i cucu Peter a nupi nu nih cun anmah khual kha ṭha tein a zohkhenh khawh hna. Baibal cathiang kan hmuhmi kha si. Cuka hmun ah cun inn lianpi an sak, cucun cu inn i Peter te inn a chak zawn ah hin sinakok pathian an biaknak hmunhma kha a lung le thing a fawng desen caah a um rih a sining te khan a um i cucahcun hi lio chan sining vialte kha ruah tikah kan hmuh tikah khi minung thonga rawl a danghnak hna zong kha fiang tein kan hmuh tlangcung cawnpiaknak hmun zong kha hmunhma ṭha tein an ser a lang rih Jesuh Khrih rian a ṭuannak khati khuaruahhar thil a tuahnak vialte hmunhma zong cu kha khan hmuh khawh dingin thil a um dih tikah khan Jesuh Khrih hi minung ah a cang i kan caah Messiah a si, kan Khamhtu a si, kan caah a nunnak a pek i cuti bantuk cun vailam ah thihnak tiang na tuar ti kha cu Kalvari hna kan va kal tik i Jerusalem a si cucu Jerusalem hauleng kan rak timi kha tu cu khua chungah a cang viar cang i inn ṭha ṭha an sak i Jesuh Khrih vailamtahnak hmun zong kha ṭha te le dawh tein an tuah tikah cuka hmun zongah cun Jesuh Khrih cu Josef nih vailam cungin rak ṭhumhnak Jesuh Khrih a ruak an timhtuahnak hmun zong kha thlacamnak kan ngei i Jesuh Khrih cu vawlei ah pumsan a ra kan khamhtu a si timi hi fiang khun in kan hmuh khawhmi a si. Kan a lawm tuk hringhran. Nihin tu cu Christmas, atu tu cu December a zarhkhatnak a si tikah Jesuh Khrih vawlei a chuahnak kong hi kan chim duh bikmi cu a hung si. Kum dang tawn ahcun Christmas caan kan phan cun tiah mi nih saduh kan that tawn. Lailei ahcun kan nu le kan pa hna nih faang facang an van zun i cu facang an zunmi te cun rawl te kha an van zuar i ṭin hnih ṭhin Thumte kha man kan zuarpiak i thilpuante kan cawkpiak i Christmas lai i kan van ngaih tawn ning kha cuti te cun Christmas cu kan tuah tawn. Lailei ah cu tik te i Christmas kan lawm i kan i leng khom i nuam tuk in hla hna kan sak i zan hnih zan thum hna Pathian hla sak in kan dei tawnmi hna kha ngaih awk a um tuk i Christmas kan phanh cun tiah kan ti tawn. Sianginn kai lio hrim cu high school ha kha kan kai lio cun Christmas thun cu kan ngai tuk i thla ni kul le ni thum ah khin zan le kan van dih sianginn cu caanpuai kan van tuah dih a zan in thlantlang kan tlung thlantlang kan khua ni khat ah kan van khen i mui ah zan ah Christmas lai zan ah kha bantukin kan khua hna kan rak phanh tawn vialte hna kha ka van ruat theo, ka van ngai theo. Cuti bantukin Christmas te hna kan rak ngaih tuk tawnmi hawi le kom he kan rak umṭi tawnnak vialte zong kha ngaih hi a um tuk i Christmas caan kan phanh cun timi saluhthah vialte cu atu tukum kum thawngnih le kum kul tu cu COVID-19 purai nih a rawk dih cang i cucaah cun leng chuak kho lo mah le inn cio ah kan um ruangah hin Christmas kan timi kan langh a lang tukmi hmanh hi tuah kho lomi dirhmun kan um ruangah hin a poi tuk hringhran i aho paoh kan caah zeitindah nunnak hi kan hman ne lai ti hi ruah lo awk cu a ṭha bak lo. Hi bantukin thil a can cuahmah lio ah hin kannih zave zong nih hin Pathian sinin zam lo tein Pathian cu Immanuel Pathian, kan sinah a ummi Pathian si caah a sinah kan um, kan sinah a um ti hi kannih zong nih kan theih peng ve dingah hin a herh taktak tiah ka ruah i tukum ah Christmas kan tuah khawh lo zong hmanh ah hin van ruah dingah ka duhmi cu a si tiah cun ziah a taktak ahcun vawleicung ralpi pakhat lioah Christmas cu ral ai do cuahmahmi hmanh cu pei a komhtu hna si cu ti kha van chim ka duh. Zeicahtiah vawleicung ralpi a thawh lioah hin mi tampi hna kha si khate khan si ral an do. Mit khatlei ah Zaman ralkap khatlei ah British ralkap ti khan an i do. Cucun British ralkap le American ralkap hna van ṭang ti khan vawleicung ralpi a rak tho i Christmas thla a hung chuak i Christmas thla December ni sarih, thongkhat zakua le kum hleili ah khan Pope Benedict XV nih hin raldaihnak tuah u, Christmas tuah cu cang ti ah khan ral a thomi ram cu a rak ti hna. Sihmanhsehlaw kha bantukin vulei ralpi daihter kha an duh lo caah Cu a nawlmi hna cu Pope Benedict nih a halmi hna cu an rak el. Le Christmas ni cu a hong pha cang. A lai ah an van phanh tikah cun khatlei ah Zaman ralkap pawl nih Christmas hla cu an van sak i khatlei ah a um vemi British ralkap pawl nih khan Christmas hla kha an van sak ve. Cuticun raltu midang American le a dang ralkap vialte ral cuka hmun ah ral hmun a ummi vialte zong nih Christmas hla an van sak i cu tikah cun Christmas ni a phanh taktak tikah Christmas card kha an van ṭial i Merry Christmas to you an van i ti. Cucun Christmas tree kha German pawl nih an tuah hmasa bikmi a si. Thingkung kha, thingkung hringte kha Christmas tree kha takhan van piah hna. Takhan pakhat le pakhat kha an van i chawn. Cucu an van i chawnh tikah an i ngamh taktak lo. Meithal he ummi an si tikah kha an i ngamh taktak lo. Kha tikah khan duhsah in an neih, an i neih. Cucun an i neih i kan i kap lai lo ti in van fian kha cun hmun khat te ah Christmas ni cu Pathian thangṭhatnak ah an rak hmang ṭi hna. Sinain Christmas ni a van dih i aa dih cang. Kan meithal he an transkur ah cucun an lut ṭhan i cucun meithal in an rak i kap ṭhan. Cu bantukin vawleicung ralpi hmanh a daihter khotu Christmas cu atu ah hin Covid-19 zawtnak nih hin a van kan kham i tuah kho lo ding dirhmun tluk in kan hong umnak a si. Atu tiang dirhmun kan chim ahcun vawlei cungah hin hi pulrai ruangah hin million khat le a cheu hrawng hi an thi cang. Cucun million sawmruk hrawng hi a zawmi an si cang. USA lawng hmanh ah hin tinghnih le thong sawmruk hrawng hi an thi cang. A zawmi cu an tam tak atu zong a karh cuahmah. Le cucaah cun cu bantukin zawtnak nih hin Christmas tuah kho loin hong kan umter hmanh sehlaw Kannih nih cun kan thinlung cio in kan Christmas vulei ralpi hmanh a daihter khotu Christmas ni ah kha bantukin meithal chiah riangmang in Christmas hla hna, a dai zan, a thiang zan timi hla hna an sak khawh kha kannih ve zong nih khan kan thinlung ah i la ko seh law cu thawngṭha cu kan nunnak ah nung seh law Zeihmanh nih kham kho lo ding kan thinlung Christmas, kanmah pumpak cio thinlung Christmas tu hi cu ngei cio usih ti kha ka duh. Le Christmas kan tuah caan ahcun a dai zan thiang zan tiah hla kan sak tawn. Zeicahtiah cun cu bantukin a can tawnnak cu Vanmithiang kha tukhal hna sin i an langh tikah an chimmi hna cu hitihin a si: Tukhal hna nih an ṭih i, Nan thinphang hlah u, zeicahtiah nan sin i ka ratnak cu nan ca i thawngṭha hi a si. Cu thawngṭha nih cun mi vialte sinah lunglawmhnak a tlunter lai. Tuzan hrimhrim ah hin David khua chungah nan khamhtu cu a chuak cang, Khrih Bawipa cu, tiah a ti hna. Tukhal hna nih an theih. Le cu tikah cun tukhal hna zong nih an tuu an kaltak i cuticun an tuu hna kha an kaltak hnuah Jesuh Khrih kha an va kal i an va ton. Cu lio cu tlawmpal ahcun van ralkapbu zong nih khan vancung in hla an van sak ve. A sang bik van ah khin Pathian cu thangṭhat sihsalaw a dawtmi hna umnak vulei hi remnak leng ko seh tiah an ti ve. Nihin ni ah hin ti vanmi thiang hna nih kan Bawipa Jesuh Khrih a chuah ah khan cutibun van ralkapbu nih van ah Pathian cu thangṭhat siselaw vulei a dawtmi hna umnak tu cun remnak daihnak um ko seh tiah khan an rak ti. Cu bantuk vialte cu Christmas ah lawmhnak in minung nih thanuam bik i lawmh biknak kan hmanmi vialte cu si khawh dawh kan si lo nain zia kan thinlung in hi Jesuh Khrih a rak chuah i vanmi hna nih an hlasaknak aw cu kan thinlung zia in kan sak ko lo kan thinlung in kan sak ve awk pe si cu hi tluk a sunglawimi cu covid-19 zawtnak cun Jesuh Khrih kan khamtu he cun kan ṭhen hrim hlah seh kan thinlung ah Bethlehem ah hin Jesuh Khrih cu thli minum sehlaw kan nunnak ah hin remdaihnak tlung ko si ca. Kanmah pumpak cio cu bantuk remnak daihnak a tlun ahcun kan dihlak te he thanuam lawmhnak kan hmu lai. Cucaah cun kannih cu ai lawmmi, kannih cu tha nuammi, kan chungkhar zongah, kan family kan chungkhar cio zongah ai lawmmi chungkhar, remdai tein ummi chungkhar kan si lai i cucaah kannih cu hi bantukin vulei sibawi vialte lakah sibawi ṭha bik kan Bawipa Jesuh Khrih zumhnak he hi zawtnak zong hi kan tei hrimhrim khawh ko lai. Cucaah Christmas hi kan nunnak thinlung ah thlarau in nung selaw, tuah usalaw, Jesuh Khrih thangṭhat usalaw, Cucun Jesuh Khrih cu Sibawi ṭha bik, Galilee ram in mi tampi hna zawtnak a damtertu kan Bawipa Jesuh Khrih a si kha kannih ve zong nih Jesuh Khrih hi ka sibawi a si, sibawi lakah sibawi ngan bik a si tiin le Pathian hrimhrim nih hin keimah cu nan damnak Pathian Jehovah Rafa ka si tiah a ti caah kan Pathian kan damnak hi kan damnak Sibawi ṭha bik Jesuh Khrih hi zum in hi zawtnak chungah ngan a dam i teitu ai lawmmi daihnak he a nungmi si i zuam cio hna sih. Pathian nih kan umnak cio ah ṭhawnnak kan pe selaw damnak kan pe selaw hi kum hlun chungah hi zawtnak cu kan tei lai kum thar lei ahcun zawtnak sii zong an van ser khawh cang i kan hmuh cio te lai ti kan zumh i ngandam le lawm tein Pathian thawng in Pathian thawng ngan a si ti kha thinlung zumhnak he ruahchannak he kan hmailei ni ceu dawh ṭha cu phan kho dingin i zuam cio hna si ti kha chim ka duh i Christmas daihnak, lawmhnak, remnak cu nan chungkhar cio ah tlung ko seh.